Kamoro ma intie jara ma Lulu TV, ma indi en chenro mar kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Lombaka. Ma indi ne chenro ma bende wakelo ni weche ka bende wang'idho gi achiel ka achiel matindo tindo mondo mi wawinjgi maber mondo winjo warwa obed matut kaka jo Kenya. Odiochieng' ma kawuono weche ma wadwa rango ni to en ni weche mag luoko register mag jogo ombulu ma bende nitiere kod IEBC en chenro machalo nade. Wadwa winjo ni to kod kuku mare en wach machalo nade To ang'o ma idhi timne auditing kata en ang'o midhi loki? Kae to warango ni ka oganda nosendikore kaka jogo ombulu kwan ochopo kuma chalo nade. Wadwa rango kuonde duto, wadwa rango kwan mag oganda ma bende wawacho ni samoro wanyalo tiyo gi dhok miluongo ni stronghold, mago eko mag Jubilee kaachiel kod mago eko mag NASA. An kod jolony e studio kaendi, abiro miyogi thuolo mondo gimosu ginyisu nyingi kae to wadhi nyime kod twak machalo kama. Abiro chako kod Inyalimo mos oganda. Ne oganda Luo kamoro amora ma untie, achak aduogo ka kendo Jeff nyocha ochika nobiro manyo ng'ama ong'e dwoko mag penjo mane apenjo juma mokalo. Yes.
Koro wang' wawinj kaka obiro dwoko penjo mane chandowa.
Aluora akie studio in bende jatelo. Erokamano Jeff. Ah, jodalawa an bende nachako aduogo e studio kaka ung'eya an Kennedy Otieno Sutwa. aparo ni penjo mang' ni penji Jeff ang' naler yes to the level of English. yes erokamano nyake ne josuto kaachiel kod mwalimu odoyo widi achiel kaachiel kane wantiere kae ndi juma mokalo nwarango wechego eko mag luoko rejista mag jogo ombulu ne wadong' ka ok wang'eyo ni to en ang'o midhi ng'i specifically ka idhi e wechego eko mag auditing mar the voter register odiochieng' ma kawuono wantiere kod jal ma bende olony e wechego eko mag go ombulu ma bende osetiyo kod eh, centers mopogore opogore mag ndikruok kaka jogo ombulu ma bende en Ken Osutwa kaachiel kod mwalimu ma bende olony e weche mag siasa. Mwalimu, abiro chako kodi ni wan warango ni oganda wa nosendikore kaka jogo ombulu, koro wadwa dhi e rango ni to voter register nieri iluoke nade? Nipenjo penjo ni to en ang'o mwadewe dhi rango? Amiyi thuolo mondo idhi nyime ka ichako kod penjo magi e weche machalo kama. Jeff, eh, penjo mane wapenjo juma mokalo ni to ang'o midwa lwokie voter register ni kokaw register cha Yes.
mopedhe e mesa wawuondre ni ondike e kalatas to waneno nyinge waneno namba kipande waneno kama ng'ato aye gi moko ma kamago Yes.
gik ma iluongoga ni variables mantie kanyo ere gima wadhi ng'iyo to wako ni ma ber onego bedi ma rach onego gol ma ber onego bedi ma rach onego gol ma e weche machandowa to kata ka dipo ni giga kamago nitie dak ne walos alosa database database tiende ni kako pang nying go gi gik matiyo gi e iye kanyo Yes. dak nwalos alosa maka gimoro biro marach to tamore kobiro maber to to yie ineno awinjo kaka ineno sani ka wan gi database ma safaricom tiyogo moting'o nying joma nigi namba safaricom te Yeah. nitiere gimoro kanyo ma iluongo ni Data ID en ok onyal bedo ariyo, bende en gi kaka opange ma ok onyal bedo gimoro mogwenyore, to en telephone number yes.
mari mochakore gi 07 tucha mm. namba go ok nyal bedo ni nitie ariyo machalre e database mar go kura ka ID ni onego bed identity card mari namba ne ok onego bed ariyo iye ka machal ma kitemo keto moro machal gi mantie Yes. to onego bed notamo Tamo. to girwa mar jo IBC ni to nyicha oseyudi nitie nembni moko ma ji oriwo Yeah.
kendo nitie nembni moko ma digits mantie opogore gi monego bed e normal ID. Nonego los database e yo moro maka ID card ma namba ne tin mogik oting'o nembni aboro to mang'eny mogik oting'o apar ga auchiel to kiketo namba moro amora ma onge kind aboro ga apar ga auchiel to tamore mm. kiketo machalo gi mane iye to bende onego bed notamore to ma ne ok otimore Donge nenore ni nitie kaka ji ne temo kwalowa chon kapok sa yiero chuth? Rokona nya mwalimu awinjo weche miwacho sotu awinjo ka iwinjo ka mwalimu alero maler ni dak nobed kod database machalo kata mar Safaricom kata mar bengi ma kaoro pesa e account mar Odoyo Wede to pesa ne obiro mana dhi account Odoyo Wede ok obi dhi ni odhi e account Odoyo Wede kendo chako odhi account Kevin Onyango moro nyaka odhi mana e account Odoyo Wede ka ng'ato oroni omenda e Safaricom gi namba ni achiel cha ubiro donjo ne Jeflo kata Ken Osutwa lernwa wach machal kama ang'o mwadhi rango to kata kwadhi range to ang'o miyo database nyeri ne pok ong'iye chon mondo wach ni achiel ariyo adek kama iri nitiere walose kapok wachako ndiko oganda kaka jo erokamano jeff erokamano mwalimu kuom Erokamano, Amusa. ler kamano mm. oh, jeff inyalo paro kana kwonga biro e studio ka Yeah. To nakonou ni chochni ng'eny. Mokwongo an ema nakwongo akonou ni ID namba ni cha. Nitiere ng'ama bende ni kode kamoro ma gi the same ID namba. Ma nalero ni gigo opogore ne en serial namba. Sama IBC nochako registration ma koro waseya e training oko koro wabiro koro wakelo e systems in Kenya. Yes. Eka nwa realize nikech already IBC ne register ji gi datas ma oa from the register of persons. Kata sani ikuongo ia from the register of persons koro kidhi ang'o e IBC. So IBC nyaka tiyo gi gima register of persons ochiwo. Nima mano emomiyo samwa keto any figure to nyaka watere gi kama register of person osegengo to nakonou ni ibc database ne wawuoye ni olil nikech data mane nikech database mane noting'o data Yes.
na explain ka ni wan gi datas ariyo Yes.
Wan gi gima iluongo ni alphanumerical data moting'o mana alphabets to gi numerical Yes. mane mosebedo ka nitie ema japuonj lero ni nying bede cha the current IBC onego bed ni nigi data miluongo ni uh, biometric data moting'o the bio of a person bio ni en lith lweti gi face ni matiende onego bed ni osegoyi picha ma kiketo lith lweti to face ni cha pia Mae ma nyoti godo to register ji monego bed ni wawuoye kawuono ni. Mondo registration obedi, mondo mi obed kaka japuonj dware no, pod adok mana gima nawacho cha. Onego bed ni BVR gi are connected. That's the only way kaka bank michiwo example lecha. Yes. Bank mar KCB ma Migori gin ma Mombasa. Japuonj banks go are connected. Ma gima idwa timo in a bank Yes. to macha reflect. The moment ma BVR pod is not connected to another Manyiso ni BVR, magi are not connected. they are not Manyiso ni ka nitie connected. kata BVR kit moro Mombasa ok en connected kata gi man Kisumu. Kata mana wawuondre mana ni ka a Yes. ka a to gi kacha Yes. kata iketgi ariyo ka kaka koro an gi laptop na kani Yes. iketo machielo kacha they are not connected Manyiso ni ok onyal nyiso gima atimo kae gi gima mwalimu timo kama itie. Jeff, I explained. Ni mondo ya igol information from ba- one BVR to the next. Yes. Itiyo gi flash disk.
Kata ibed mani bedo kaka bedo e ot ni. Itiyo gi flash disk kigole from ma titere from macha. And the only way ma jogi nyalo fwenyogo gini en ni ka there is connection. Mano has not been done nyaka today. Ma e gima asebedo To kawacho. connection eri nyalo bedo koso en ni ok en gima ok nyal bet.
Jeff nanwoyo kendo pod anwoyo. Connection nyalo bedo, gima odwaro is the willpower. Willpower. joma nitiego do Yes. they agree ni ginyalo make a change mondo connection obed ni from one behavior to the next Yes. The moment ma BVRs are not connected, wapod watimo uploading kwatiyo gi Flash. gi flash disk. Onge kama inyalo fwenye ni there's double registration. Onge kama inyalo fwenye ni ng'ato nikech matiende ni japuonj ko- ko- kodonje BVR ni Yeah. oregister pod onyalo register BVR cha. Ema oro- pod onyalo register BVR cha. pod onyalo register BVR cha. Gima intelligence kawo Intelligent kawo me BVR ni to odhi okawo me BVR to odhi okawo me BVR to odhi okawo me BVR. Kaka joma opogore.
Eh to odhi olando ni area ma kama wan gi ji elufu mia achiel. In reality kobedo ni inyalo connect this B- BVR kaka ni japuonj wacho no gigi will reject each other. To gigi biro neno ni japuonj owidi o register ka to chako register kacha to chako register kacha. Kuonde mineno ma inflated ma numbers gi ni malo gi kaka na explain magi gik matimore. So still samira no wuele. Yes. Pok gik ma japuonj penjoge mm. onge mosetim kata achiel. Mm. Mane omiyo na query that day ni wachenjo commissioners to dwarore wachenj more than commissioners. Yes. Eh, bende secretariat ka yeah. to onego bed itiyo.
Manyiso ni kata sani kapod owuoyo mwalimu aduogo iri manyiso ni kalore kod wach ma osuto wacho manyiso ni kata kapod wawuoyo sani to kaka ne wacho gi dhok mane itiyogo ni database nero olil manyiso ni pod wantiere kod weche machalo kaka double registrations go kuma thuth gintie gintie and kidwa fwenyo ni gintie ng'ama nochenjo registration last year yes ok inyal dhi headquarters ka gima ni headquarters today gin ma 2013 to
mwalimu Ok ing'eyo Osundwa? Yes, Osutwa.
Gu- Osutwa.
Goodwill miwacho ni. Yes.
To onge nyaka sama osetud BVR kits. Bia- BVR kits gi they are giluongo ni data collection terminals. En ema ochoko data to tere database. Tiparo sama Kalonzo Musyoka ooro nyinge to wuok ni nyinge no ooro nambane to wuok ni nambano en nyako moro ma kamoro. Kama koro iore SMS ni Ka to main database monego bed nosechok data e BVRs gi kamoro amora ma gintie motere. Yes. To main database ni mm -hmm. be pod nitie discrepancy cha. Pod nitie gajruok mar ID achiel oting'o ji ariyo. Kech ing'e ni excuse ma jo IBC dwa miyowa ni ng'eyo ni BVR kits ji ok otudi. Koro ok wanyal ng'eyo ni mbaka oserejista kacha keto ka. To kamoro mwaora SMS cha. Yes. Eto osechok data kuonde gi motere. Onego bed ni o reject. O reject kata accept.
Ariyo. Yes. Koro tiende ni nitiere mibadhi ei gini. Uh -huh. Mibadhi ni watieke nang'o? Pok atamora mm. mibadhi nitie. Mm. Mana gi do japuonj. Yeah.
Mane momiyo ineno ka japuonj at the time mane idiro nembni go. Ero. Yeah.
ne giyie ne ji nodira to kwa buko bende media mwa buko wacho sani kamiore namba noonge Eh, akia ni Ina, gise kata neno.
natemo, yudo Eh, ka onge. onge sani Eh, nikech Nikech ogolo kwe itwa. eh, eh, eh, ifwenyo ni tabu nitie Yeah. so gima wuoye sani ni IEBC Yes. nigi tabu and en gi tabu ma politicians kaka Udoyo Wedi nyaka gaga koko matek tabu nitie I'm admitting ni tabu nitie

ema onego wang'e ni to ang'o gang'o gang'o madhi mbele mano e gima onego bed ni koro wapenjore sani erokamano nyar sotwat koro nyiswa ni ka wantiere kod weche gik miwacho ni adieri database ma kata ior inyalo confirm e sani ok onyal reject kata ok onyal accept manyiso ni ok onyal nyisi niya ooyo in ise register kama kama kata in pok ni register kama kama mm. kare auditing mwadhi e nieri en to idhi ng'iye nade mondo mi obed maler duto mondo kwadhi to wach ni ooyo gini notim maber database koro is very clear ma ng'ato ka ng'ato en ng'ato achiel kaka Jeff Lo kendo ID number ne en mana mar Jeff Lo. Jeff, mano question ma wawacho ni nyalo mana timore ka that farm mane timo auditing Yes. okaw gima farm no biro timo mondi en ni nyaka o collect the information from every constituency to ket gin na common database. Gimoro sama wueni yeah. mano miyo namba ma japuonj ni fach ogol. Mm. But in waonge gi that common database. Mm. Nikech gigo pok oa constituency with headquarters. Mm. Onge. Mm. Eh. And sama onge no nyisi ni koro waonge gi common database minyalo wacho noriwo dhiwa gi kwale gi kamoro amora. Onge. Eh. gino onge. Koro nyaka warit auditing firm. Nyaka warit auditing firm, mm -hmm. obi oket uh, the secretariat piny, yes, yes. to gi collect the information mm -hmm. ma gibiro dit pa constituency. Mm -hmm. Nikech headquarters ka, to gigo onge. Mm -hmm. To kata niang' idhi mana kure, yes. they are still not there. Koko magigo matek mm. ema biro konyo. Erokamano nya mwalimu.
Iwinjo ni koko mogoyo matek ema nyalo gonyo. Yes, manyiso ni Onge gima inyalo tim mana ka dipo ni auditing firm mobi okel chambe ema otiyo tich maler. Mano e wach ma Osuto owago ka. Jeff, ka nitie gima omiyo NASA onego otamre yieroni, Yes. to en
voter register. Nikech sama wabet ka mwawuoyoni, Yes.
wakia gik ma githedho e iye kuno, to bende ka chieng' moro koro gikoni waseluoke, koro ler to kata koro ichek iyud kolil titim yang'o to registration oselor ka chi moro an gi in wacheko register motamwa ni kik wachek sani ni to wayudo ka nyingwa onge to watimo nang'o onge gima wanyalo time to winjo bi winjowa gisechako ikowa ni kuo ma dipo ka ginyalo kwalo ni ng'eyo ni Uhuru Kenyatta oyombo oyombo Raila mochiegni dok luore Koso dong' neno opinion polls mikelo Ah. ma ka motime to ikia kuma oaye go. Ing'e ni opinion polls gi nayiega kodgi nyaka ne chon. To kama ne gichomo ni Yes. to en miriambo. Nikech eh, waduto wang'eyo ni ka gi ka gi ka en stronghold mar ng'ane to ka gi ka en stronghold mar ng'ane Yes. to stronghold mar ng'ane nitie joma kama to stronghold mar ng'ane nitie joma kama to opinion poll to ok Yes. kel gik machalo gi ma wang'eyo ing'e ni kata ka gigwenyore kodwa matin Yeah. to onego gigwenyore kodwa matin ma ka ng'ato biro to lerowa ni gimomiyo gwenyruok ni obedo en ma gi ma Yes. to ka ng'ato nyisi ni ng'achacha nigi 47 to ng'ani nigi 25 To kwang'iyo registration kaka otim, kwang'iyo strongholds, yes. to waneno ka mano ok nyalre. Tiende ni iikowa ni ka chi moro kwalu chiko ni dong' nonena ka opinion Paul nowacho ni dhi lowu. To kane gidwa ni mondo watim gimoro maratiro moriere maler, onego bed ni kata kawuono ji cheko ni to an registered an registered kanyo to kibiro yienwa ni koro chek ka nyingi obam to sano to gima ditime onge ok ane ka biro konyowa osutwa dwoko e chien matin kama mwalimu wacho nwere Eh. mabe ane kod penjo ka dipo ni adieri sani era ibc nochungo weche duto mag registration nyaka continuous voter registration monego bed ni dhi nyime nyaka mana dweche adek kende kapok oyando dhi yiero ne ochungi ka dipo ni oselok register mana gi dho mwalimu kama Aoro ote mara kaka Jeff Olo, ioro ote mara kaka Ken Osuma, kaka eh, Mwalimu Odewa Widi to iyudo ni onge kama ibiro register to in owuon to nise register. Ang'o ma timore? Itero ywak ni kanye? Koso seche go koro inyisi ni ooyo rit yiero ni eri orum ibiro chak inyalo go ombulu kendo ka ji odhi 2022. Jeff, ok wanyal dok chien Yes. moloyo kama wantie ni. For one, Sama a disagree gi japuonj gi japuonj kamoro. Yes. Sama nas otamore yiero ng'ama oyombo cha dhi mayombo. Kata nas ajang tamre mayiero sani ng'ama oyie kode cha dhi ma idhi mayier matiende wamiye yombo makare. So Kwatamore ni nasa nyaka dhi adhi e yiero with their heads upright. Osuto wach pod mana mari. Ok awacho ni kik wadhi, awacho ni ka nitie gimomiyo NASA onego tamre yiero mm. to ma e. Kik gitamre to ka nitie gimomiyo moko ma gisewacho ni dwa miyo gitamre ka to nokoromogo. Ma e moromogo. To ok awach ni mondo gidhi gitamre yiero. Erokamano. Adwa ma support kanyo still japuonj. Eh, eh. Gimomiyo to me kata bed mane kaka register olil kaka olil sani. Yeah. Opinion poll go or depend on statistics mane. Mae momiyo nyaka wabed abeda media mondo waler jopiny ni kaka nyoji otieko registration yeah. jonasa pod ni maber
gin maber kendo ne giyombo gokinyi
mano nyiso ni gindikore moingo jok ma iluongo ni strongholds mag jubilee koso maber manyiso ni gindikore mana ji mang'eny watimo mana projection yes. gi kaka nyocha yiero timore 2013 Emomiyo awacho ni kik dipo ni opinion poll moro dwa yungo chuny janasa moro noparo ni en marach. Wan gi counties prang'wen gabiriyo Jeff. Kuom counties prang'wen gabiriyo gi, Yes.
counties apar gabiriyo gin mag NASA. Magi jo Jubilee bende ok dwa own gi. Counties apar gabiriyo gin Kakamega, Machakos, Mombasa, Bungoma, Kisumu, Kilifi, Kitui, Homa Bay, Siaya, Makueni, Migori, Busia, Kwale, Vihiga, Taita Taveta, Tana River gi Lamu. Kwago mago te wan gombulu milion abiriyo uh, 7 million 43,551. Jubilee bende oyie gi kawa be apar gabiriyo kaka maggi ma Jubilee okawogi wang'ega ni gin mage

Wamiyogi apar gabiriyo, wadong' gapar gabiriyo. Mago joma orejista.
Mago wawuoye current Counties, registration. mm, counties.
Eh, counties, but the current registration. Yes. Ok wadawuoye 2013.
2013 baan go kidwaro tamiyi. Ah, it's okay. Wadhi Eh, adhiya. Nami 2017.
Eh. Masani. Masani. Registration motim sani. Yes. Eh.
Matiende ni Gin gimedo 2 million yes. point 3. Wan be wamedo 2 million point 3. The difference en ni gihingowa gombulu alufu mia ariyo gi gimoro. Koro gi wadong' gi counties apar gadek mwadwa laro kodgi. Gin be giyie ni magi counties mwa laro nikech giwacho nitie gik ma gisetime yes. ma koro miyo gin gi ji mohingowa. Counties mwa laro gi kodgi gi gin mage. Jeff counties gi gin Nairobi. Nairobi walaro, Kisii walaro, Kajiado walaro, Narok walaro, Trans Nzoia walaro, Nyamira walaro, Turukana, Mandera, Garissa, Wajir, Marsabit, Samburu gi Isiolo.
Mago milaro. Batili ombulu mwalare non ombulu milion abich alufu mia achiel gi prochiko gauchiel 412 mago ombulu mwalare To send ipimo ga gi nyamin gi dholuo. Kech ma koro wawuoye eh, eh, eh, gi dholuo. Wapima ne 2013 ni to counties mwalarogi ne wadhiye nade 2013. Ma Jubilee koro wacho ni nitie gik matin ma gisetime momiyo koro wanwang'o ni Nairobi Raila noyombe gi 49%, Kisii Raila noyombe gi 67%, Kajiado Uhuru noyombe, Kajiado nokakawo. gi fi- gi gi 52 percent narok raila noyombe gi 50 percent trans nzoia raila noyombe gi 46 percent nyamira raila noyombe gi 66 percent Mago county miwacho ni laro. milaro ka koro akwano ni milaro go gi the percentages eh wano went to Canada raila noyombe gi 67 percent manyi yenye ni eh mandera uru noyombe ano yo mabor and mandera ningeni en kuche romre gi eh, ndiwa oinge ndiwa sagonzi nyiso ingo account

So Martin, among the 13 counties mwalaro ka gima wawacho ni kija NASA to onego koro ibedi mokwe bed ni wadhi election kaka en kaka orachni to still ok onego wawe dhi ni luoro moro gowa pod wan maber kwadhi kaka mwalarogi wafwenyo ni adek kama kende ema nouro kawo modong' apar ne pod Raila okawo to kane gisemiyowa 17 ka mane wapogogi e diere my hope ma jo-NASA ni godo ni gini odhi maber. An ineno gima nochachowa 2013 en ng'ato odhi e media kaka orano e media ni to wacho ni gin gi tyranny of, na, of numbers kato gimoro dhigo chunywa ni wato kuonge tyranny of numbers macha was a way mondo mi ogo chunji mondo kata okwal to so so so to ni iseng'eyo maber nosetimi nade Oseyombi. oseyombi Pok oyombwa. Ka korach ni, Mwalimu, Still pok iwinjo oyombwa. nonro kata analysis ma osutwa golo koluwore gi kaka ji nondikore kaka jogo ombulu chako ogolonwa higa alufu ariyo kod apar gadek kaka oganda nogo ombulu kod kuond mane migosi Raila Amolo Odinga oyudoe. Iwacho nang'o? Ero. ing'eyo ni chakre higa alufu ariyo gabiriyo Japar gadek kendo koro sani onge saa moseyombwa be onge saa mibiro yombwa gombo ulu mikwa to gima chanda en gajo gini weche te masewacho ka nimiyo kod bedo president en gik migajo to ka nyisi ni sani osechak gajo opinion poll Yes. mondo ikwa ni wan wan joma idhi yombi kik wagol kata rungewa kumwa panda to ing'e ni dwa ni wabed gi jorieko mang'eny e girwani Sani ing'e ni pok awinjo ka ng'ato oseparo yeah. ni nyalo bedo ni jubili nigi secret VVR kits moko ma kata koro chieng' moro observers nitie to jogo ng'eyo ni sama ng'atgi obiro go kura tiketo ne kitno to keto e lwete to nyiso ni a entie yeah. ginyalo bedo go ma kata koro uselwoko register to gin gi maggi moko makando yeah. ma chieng' yiero ibiro keti nikech eh, yiero mineno ni to wadhiye gi IBC to IBC to mar system system ema oyiere be ma pange be man gi mwandu manya ng'eyogo mano be nyaka watang'ne to gimachielo ma nyaka watang'ne en gimineno jogi timo sani mar go chunywa ming'e ni jogo oseyombowa coach gi to king'iyo figures kata yes. ma wuoyini nigo gi kata yeah. ma anan go mm. onge kama gini igoye miwachi ni uru seyombo osutwa in ema in kod uh, records machalo kamagi mm. ka in gadier ni wasebedo kwa yombo kama nikech figures eri ting'onwa ma 2013 iting'onwa figures nyaka masani mm. in inyalo wacho ni ang'o matimore mwalimu wuoye wach mar system wach mar system eri in bende yiero
One, Jeff nyaka jowa ket itgi oko mar winjo wach. Jeff ji wuoyo kaka iwinjo ja- eh, mwalimu wuoyo kaka imla wuoyo kani. Yeah. To samoro wache mok winji. Wache ma ji ok winj. Eh, kaeto gima tabu ma wan godo kendo en luoro. Luoro dwa bedo mang'eny. Jeff kane pok abiro k- station ne ma wacho ni e 2013 ne wan gombulu wa milion ariyo mane ok ogocho ne

Kane pok awache ka jowa noling kode fi. Yes. So what we are saying is ging'inyo mwalimu wacho ni mm. ji oningo bedi ma wuok adieri ma wach gima nitie. Nikech gima nitie en gima nitie. Eh? Kanyo ja gidogo wa gitari on numbers. To wadhi e studios to wawuoye. Mm. Sani ko gidogo ling gimanyo the next course of action. Eh? Nikech statistically gidoyo mbwa kanyo makikunyo mwalimu wacho. Gidoyo mbwa kanyo. So matiende gima koro wadongo en niya, ka IBC gin jo system, jowa mage mong'eyo gima dhi mbele IBC? Yes. Mane penjo monego wapenjre. Eh? Nikech ka to wan gi jowa mong'eyo gima dhi mbele IBC to giwuog oko, wawe wuoyo toke, wawuoru before kaka kwende ne wabiro ka gi japuonj to wawuoyo ne. Eh. Kae to gini beda beda gima ji ong'eyo miwacho to system ma iwuoyono We also need to be in the system. Watu tuwaunge system. Erokamano nyoso to wabiro kawo yo matin kaeto koduogo achiel kachiel to wabiro dhi e weche ma bende oseyudo ka wachore. Waseneno kata ka josiasa mamoko ka goyo kweth ma obalo kod piny owacho to giwacho ni jowa ok wuoga oko mondo ogo ombulu. Inyisa ni nitiere kod dwoko mar wachno. Kata ka jowa oseyudo ka go ombulu kata ok gigo ombulu. Mwalimu kwaduogo to wadwa rango ni iwacho maber ni Onge chieng' ma oseyombowa. Tabu ni kanye momiyo kare kwa yombo an ang'eyo ni ng'ama obed ni onego bed ni iyiero kaka jatelo en ng'ama igone ombulu to ka an gombulu abich to in gombulu ang'wen to an kaka Jeff Oloo ayombi kaka mwalimu Odogo. Koro ok ang'eyo gima lokore momiyo ka an kod abich to in kod adek to ja adek ni ema iyiero kaka ng'at ma oyombo wach machal kamano. Maendi en kuku mar wach.

Kamoro ma intie jara ma Lolwe TV ma endi en chieng' mar kuku mar wach kod Anjef Olomba ke kinde ka kinde ka wuok e Lolwe TV. Odiochieng' ma kawuono warango weche go eko mag ndikruok kaka jogombulo, warango figures mantiere sani eri kaachiel kod figures mane nitiere higa aluf ariyo kod apar kod adek. Antiere kod jalony e weche mag siasa Molimo Doe Owede, antiere kod jalony e weche go eko mag machines mitiyo godo e yiero mano Ken Osutwa. Gin duto gintiere e studio kaendi. Kane wadhi e yue achiel kachiel, ne wawinjo ka Osutu ogolonwa figures to wapenjore ni to ka mago e figures to ang'o momiyo kare ok wayud gima oganda osebedo ka dwaro. Mwalimu odhi ka wacho ni nitiere ng'ama samoro yombo to en ok miyo. Wadwa ng'e achiel kachiel ni to ma to timore nade. Chaka rwaku e studio Ken Osutu kaachiel kod mwalimu. Mwalimu aduogo mana iri kaendi. Iwinjo figures ma Osutu ogolonwa kapok wadhi e, e yueyo Kendo ogolo figures mowacho ni kata kowacho mar 2013 tawinjo ka otemo wacho kuom wacho ni swing votes kama wacho ni ilaro owacho ni migosi Raila Amolo Odinga ne obedo kod kura mabet ng'eny ne migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Kare ang'o matimore e wach kura migoni? Ndalo mane wan kodi kendi Chakwera wacho ni go ombulu ok yudo loch. Wachno ero ler nade? Jeff, ing'eyo ni nitiere mecho. Yes.
To mecho ka wan gi evidence, wan gi ranyisi ni mayowaga. Kendo Osuto osewuoyo kamoro kanyo mowacho kaka imayowa. To nitie gimoro be mane otimore e yiero moro mokalo. Ng'ama mayowa en ng'awa? IBC koso ng'ama Abiro mayowa? nyisou ng'ama mayowa.
To nitiere constituencies adek Yes. mane presidential candidates ka tek kane gin aboro ka yeah.
giyudo ombulu machalre e constituencies gi te constituency A gi B gi C yeah. Ouro oyudo machalre Raila oyudo machalre kamano kamano nyisi ni ng'ato nodhi e room kamoro to thedho dwokogi to keto kanyo koro mano ranyisi ni mayowa to gi mamoko mantie koro ang'o momiyo imayowa wan donge waromo bedo president mar kenya idwa neno gimoro e higa aluf ariyo gapar gariyo yawuoyi ariyo matiyowa gi noseyie ni ginyalo we mudavadi mondo obed president To ne gilokore e diere kamoro kanyo. Ok ang'eyo ni bende isomo gigi koluwore to ing'iyo gi sa. Dwa ni chok data Yeah. kata itim analysis mar data. Jogi noloko pachgi kane ODM ochako kampen moro ni Uhuru gi Ruto gin jokuoge ma onego bed kamiti. To jogo paro ni eh ka jogo kawo loch to wan heg moriere. Gini wadok to kendo wadhi kwale. to kendo ne gidok ma gikwale. Gima watemo timo, gima temo wacho ka ni wan kaka oganda gi jotendwa, jogi oluorowa kabisa kabisa kabisa. Aparo ni nonego wang'i rieko mar duoko luoro ni chien. Sama ne Kenyatta we loch, Moi nokawo loch e yo mayot ma kata ombulu mane ogo onge. Nikech system mane nitie cha ne ok oluore. Onge kama nochike ng'ato jela, Onge kama nochike nobiro gore gi jokuoge. Nowacho nobiro fuata nyayo. Fuata nyayo ni emomiyo joma ne nie loch ndalo cha noweyo kawo gino e yo mayot. Kane chopo Kibaki gi Moi, Moi ong'iyo Kibaki mokoni Kibaki to gima biro timo onge. Joga mosekwalo gima biro timo onge. We awe okaw. Gimomiyo imayo ng'ama biro manyien en ni ka ji oluore ni kokawo to obiro lawore gi joma nosekwalo ka orwake jela obiro kawo jatelo mane tiyo chon otere kot to jikoni gini kata nade kisungu luongo ni they dig in
gikoni gini ng'e ni kwaweyo to wan e jela gini kwaweyo tinegowa koro wamoke gini Ka dine an ema nachiwo advice ne joma laro lochgi, takoni ona uru joya ka Magufuli ne ojo Tanzania. Iyogi aoya to kikawo muma michamo miketo piny ni ta. Yes.
Tichako twe jo mitweyo, ichako rodho jo mirodho. Manyiso To ni nafsa. kichiko gi sama chon Mm. ni wafisadi ibiro deal go, Yeah. joma nonego ji chon ibiro tere jela. To ok giwe. Ineno gima notimore piny Gambia. Yes. Ng'achacha kane oseloch oyudo loch molande noloyo Yeah. to chako en be olando nodhi twe president mane tiyo chon ma president ochako loko pache ni no koro kadhi Yes. koro dwaro yo monego shiet go ni karach ahinya tadhi exile ting'e ni campaign wabro tiko ofisadi wabro twe ofisadi ni ombulu to kelonwa ndi to kosegonwa ombulu to jokoluoro wamayowa Koro in Awenji. onego wambek kar chiko joka chiko joka jela cha. To jowagi wanyisi ni ufisadi to wabiro tiyo kaka wang'eyo. Yes.
Awinjo kikelonwa wach mar Yaya Jame kaachiel kod Adama Baro mago eko mag Gambia. Kocha chande ka bende Yaya Jame ne oyie ni oloye kod Adama Baro. Kata kamano ka Adama Baro nodonjo ka nowacho noketo chike matek, Yaya Jame nochako tamore ni ooyo lochni ne ok oloya. Ken Osutwa Mwalimu wacho ni ka NASA dipo ni dwani mondo loloch to giwe si chiko oganda ni ka wayude to waterou e jela. Kata kaka ne Kalonzo wacho e gwenge mag Naivasha ni governors ma weche ma mibadhi omako duto ka NASA loyo to biro tere jela. Iparo ni maendi kelo luoro e kind jok mantiere loch? Mm,
Jeff obedo matek ne josiasa. Yes.
En jasiasa maler mondo iwe wach adieri. Ah, kiler tiler, kilil tilil. To ibiro bedo mapek kanyo ma disagree gi japuonj matin. Yes. Ibiro bedo mapek mondo iwe wacho ni gini olil. Nikech nitie joma biro mana yie kodi nikech adieri ni midinade Niwacho. miwachono. An kama nadwa ni mondo aduokie, ok adwa terie siasa ahinya, en kar IBC ka. Yes. Mar ariyo, kanyo ji otimo registration, uh, Jeff, nitiere kuonde ma olil ma nyaka to wawuoye awuoya ni nyaka wakwer. Yeah. Nikech ka ok wakwer, to figures go eminyalo ter e court mwawuoyono. Figures go Ema anyalo lay down nikech kata kawuono ni nitiere jo mong'eyo ng'ama noyombo kendo ging'e very well. One of the counties mana akawo Mano yombo kure. mano Eh, yombe 2013 Mano mar president.
mar president ok adwa wuoye mapiny go Ah. Nikech Manyiso ni ng'ama mapinygo- nitiere sani ni ok oyombo.
Kata en ong'eyo ni nok oyombo. Ne ok oyombo koso ne ok oyudo 50 plus 1. Ne majority votes ne en godo to ne ok oyudo 50 plus 1 koso ne onge gi majority votes to 50 plus 1 be ne ok oyudo. Jeff, kidhi dipi ng'ama koro jamede japuonj osekoni ni kaw statistics. Haya. Ah, wa- wa- Kikaw wadhi kikaw nyime gigo, usutwa. Mm. tabu ma adwa ni mondo mi ing'e momiyo awacho kamano Yes. en ni ka ji osekawo moko kala ombulu kaka koro ji osekawo ombulu ni mm. tabu wabedo godo kama iluongo ni voter transmission yes ombulu kaka piny kocha maber japuonj awinjo kodwa mule yeah. kosego ombulu piny kocha maber koro kama ikelo ombulu ka mondo lande yeah. transmission ka mm. ema tabu bede mm. ema koro ne ng'ato bede room kaka niwinjo oh, japuonj wacho cha yeah. to keto adek miwinjo ni presidential candidates onwang'ogi te mano matin ni voter transmission transmission ni biro mana timore ka wadok back to the internet mwawuoyecha e, ma wanyalo transmit e live modonjo to waneno ni ndiwa nodonjo adi kasipul kabondo nodonjo adi karachuonyo nodonjo adi Mano e gima nyalo konyo. Pod adok gima na register cha. Gima omiyo adwa koni ni register ni olil. An kaka ng'ama ochung' e DC nyaka nolwoke. Register ni olil ma wan go sani. ma wan godo sani ni nyaka still lwoke bed ni Raila nyalo yombo gi ma bed ni Jonasa nyalo yombo gi ma to still nyaka wa insist mondo lwok register ni a very good example madwa mien ka miluongo ni Kiambu Kiambu nigi total of registered voters 1.6 1.6 Yes.
registered Registered voters. population Total uh, population. Population. Eh, eh, gin- gin 1.6. 1.6, Yes. aha. Mano population te Yes. oriwo nyithindo, Nyaka joma dongo, jomadongo. nyaka Yes, nyaka ng'ata. rowere. Statistically population ma Kenya yes from higa nono to higa apar gang'wen onego gibed 40 percent mar the population yes kaw 40 percent no igogi 1.6 cha mondo inuang' ni nyithindo gin adi ibiro nwang'o ni jomodong' manyalo kawo kura Yes. mm, Moromo higa apar gaboro. moingo pi- piga apar gaboro Yes. onego gibed 959,846 mano onge ng'ama osetho nyithindo kata geno akawo higa apar gang'wen Yes. ok higa apar gaboro onge ng'ama osetho jogo okawo kura te Current registered voters ma Kiambu en 1.2. Yes. Matiende ni around 400,000 nika men kama oaye maler ng'ato kia. Joma riek machalo japuonj biro penja ni to donge nitie migrants. Ka migrants to nokwan gi kanye? Nikech population data mar population mar census mitimo tikawi ikwani kama onwang'ieno. Kija Nyanza to kwani Kiambu in among the population makanye ma Kiambu matiende ni within four years ni gin gisenyuolo ji mosedongo ji alufu mia abich mosedongo mokawo kura Within four years. within four years and party no wamiyo gi allowance mar four years kendo emomiyo nakawo 0 to 14 wan gi four years mondo jomodong' orom, orom, orom, orom, orom 18 years Ma nyisi ni kuom gima timore Kiambu kani yeah. opogore to kikawo population chatigoyo yes. gi the number mantie ni wadwang'o ni gin 72 percent ok nyal bedo in reality ok donji the, the theory en ni

kowuok e population mar 1.62 compare mano gi kaka mega yes. mane nigi 1.66 mano gi kaka kiambu yes. to no register 480,000 voters Only.
mano was looking logical yes.
manyiso ni nitiere tabu kaendi e, sa registration ni mm. ema gikwale gini chuth nikech bende ne gisechikowa nombulu iloyo kapok chieng' yiero gini Koro gikwalo mondo And mano omiyo wamenyore kodgi sani. Yes. Nikech kok wamenyore kodgi sani, to dwe mar abich ka a, gidhi golo kwano. Yes.
Kwano no Jeff kok wago e uwi kwano ma gidhi golo will surprise you. Ni iwacho gimoro ni ni ombulu ok ji kawo. Ombulu pod ikawo. Eh, every headquarters kama nitiere returning officer Yes. headquarters pod oyiene ji kawo ombulu nyaka kawuono Sama ineno ma diaspora register cha, onego bed ni wan bende ng'ama nyo pok okawe, mm. dhi headquarters to kawe. Uyie. Mm-hmm. Eh. Mano pod oyie, it is still open. Mm-hmm. Moro mitero BVR e pap cha ema onge. Mm. So mano ni Jeff, sama wuone, onego bed ni ka nitie jaduong' moro ming'eyo mete dalwa pok okawe, mm. odhi okawe. Ma gima ne Chebukati wacho ni gidwa loro all forms of registration cha ne ok obedo effective. Ok, ok. It is illegal. Chik ok oyie ma. E ka chik chik tang'eyo ni ok oyie, to nawacho ni gidwa ni mondo gichunge nyaka koro tok dwe mar ochiko. Ji kawo ombulu kata sama wawuoyeni. Mm. Nyocha an kamoro aneno ka ji kawo ombulu. Ji odhi okawo ombulu e kaunti iluongo nang'o sub county headquarters. Pod ombulu ikawo. Mwalimu, aneno ka thuolo ok ni kodwa. Wachni mogik ne duol mochung' ne tayo weche mag yiero IEBC. En geno mane ma in godo ka oganda dhi e yiero? Itieko mapiyo piyo kae to kano suto bende biro wacho. An gi geno ni
NASA nigi secretariat mar campaign. Onego giyaw laini ma waoro nego weche monego gipenj kaluwore kuma gidhiye. Kaka sani ka gidhi Mombasa, ok gidhi duoko weche mane Uhuru odhi wacho kuno. Yes. Nodhi pakore kaka ohero jo Mombasa. To pok odwoko penjo moro ni sama ne wadhi e yiero ma 2013 Okinyi mang'ich ka piny oru noneg polise ma jo Mombasa lor achiel te. Wachno pok ayudo nyaka sani. To wan wang'e ni noneggi mondo kik ji wuog kogo kura. Ka wang' chopo saa aboro akoni piny okwe gi wuok kura. Nikech ne ing'e ni Mombasa ema ne wadhi yombo gigo. Mago penjo ma nyaka koro gipenj sani. Ginyis jo Mombasa ni to penj ane uru sirkandni. Ni to joka noneg nang'o? Dak osemiwa dwoko gimomiyo noneggi. Ka gidhi e piny machielo Onego samoro waoro ne gi wach ni kama kama kudhiye. Penjuru penjo ni. Wachuru nikech ok ginyal bedo gi gik mwang'ete gin be. Yes. Koro giyiero no mera in wadhi kodi wang'i budhi wuoyo kapok jakom owuoyo wang'i wach no. Mm -hmm. Jakom ma wang'i wach. Kalonzo in magi wang'i wach. Koro wako, wanyalo konyo i campaign kata ok wadhi kuno. Mano gima headquarter mar NASA onego obed ka mwaoro ne gi weche monego gidhi gipenjo. Erokamano. Ken Osutwa, wachni mogik. Wachna mogik en ni pod wan maber to ok wabi bedo maber ka ok wacheko kaka nyoji e register. Wachna mar ariyo Yes. en ni kik ibed kanyo mok idhi cheko ni to bedo ombulu in godo ma- ka sa ogik tidhi goyo. Ka idhi cheko e kibiro fwenyo ni to wan kanye. Wach ma miyo jonasa nikech kanyo tema koro chunywa nitie. Gibedie gi ji achiel ariyo adek manyalo chungi adieri mawachi mageno ng'eyo gima timore e IBC ni mage mage mage mage kik warit ywak bang'e kato wabed gi plan A plan B plan C gi plan D wawe rito ywak ka dhako wabed ni to kitemo A to tamore B to wachang'o

Wageno ni kosetim voter auditing kata koseluok register, Osutu biro chak duogo kendi mondo onyiswa ni to kwan ochopo kama chalo nikech ong'e ni nitiere nying jok midhi gol, nitiere nying jok ma bende inyalo chak iso. Kamoro amora ma intie, ma endi en kuku mar wach. Erokamano kuom biro e studio mar Lulu TV. Erokamano.